Ring'ana yane nenkwana yane, yancheranwa asore tata omwanyene none, na omotooria one. Nyasaye asesenigwe, erieta riaye rinyarire, amina. Oyo mpita isoe, mbuya mono naende abaminto, tochi gotegerera ring'ana ya omonene rero iga. Na omwaka omoyia omuya, naende etiga tosesenigwe. Eng'ana engiya enene gochia gokwanwa iga iga, na okoinyora ng'a abana babeire aba bagokora egasi engiya chiwiki echi ibere chiaye isato chiaetire, togotebia omonene mbuya mono, bakomotogia omo abana bachaki ba- bairure bakomotogia omonene. Engaki. Igo togendererete gokora egasi y'Omonene, na korora ng'a. kera omonto oyobwate omwana, arente omwana iga egere abana batogigwe, omwana ewiki yaeta amotu iga yaeta, omwana iga arenge mocha motwe iga agaikaransa motwe aye iga, agateba ng'a tai korora korwa magega aria, goika aikaranse motwe kabisa, na omwana oyio agatenga. Akagoka, intete gotera na gotenga, na komotebia Omonene, nonya nomwana oria ngange ore emiaka ang'e etano iko etano omoiga, emete emiaka esita. atagete kororekana motwe aiga, naende atagete ase akoigwa na komotebia Omonene. Rirorio omwana oyio agacha ase omopasta, akamoboria ng'a ngochia gotwara tore ekanisa ya abana, nkamotebia eeh, akamanya goteba to omonene atogigwe. Omwana oyio omanyire aa buna togotebia nyasae, naende buna nyasa buna abana baito bagogendererete korigereria ebi togokora iga iga. Naye binto togokora nabi barakore, onye togokora ebiya nabi bagokora, onye bagokora ebibe nabi to togokora ebibe nabi bagokora, nigo twere torende sana omwaka oyo, ebi togokora, bige bige biro bigere abana baito bakore obwanchani bwa omonene. Pa- na pasta agoteba ng'a intwe ne ekanisa ya yama ya- ya- yaba- yabaamate, tosigete ao kero ekenyo kera enyomba buna abaibori. na abagaaka na abang'ina mobe tiyare na korwa eng'ana yaino buna ng'aki mogochi komotogia ng'aki ng'aki mogotogia omonene ase obogima bwaino. Riira ki mokoria. Timobasa goteebia abanto ng'a abanto ng'a obogima bwao mbori buna engencho, Nyasae iga agwanchete naki ekogera agotigete ore moyo, naende atagete omotogie naende oteebie abande obwanchani bwaye, akorire ase obogima bwao. Nero enkwana ya rero, ng'aki abaibori bare.

Kwane enkwana enene iga iga nere ng'a ng'ayie abana bare ase ekanisa, na egento togochi gokora omwaka oyo na okorora ng'a abana baito tiga bato babe ba- bagotogigwa. na koorokereria igwa ase ekanisa eye, ntaete gotebia oyomo oyomo oyomo moikaransete aa ng'a mo- mo- mo- rigirereria ase inwe mwensi oywo mo ore more koma abwo, ekiagera intwe na amanyinga aya amo ase omonene. Kiagera intwe tobwate okwegena okomo, omonene oyomo, tokomotogia bweka, tobwate omogoka ase omonto oyomo oria okoita ase omosaraba, erio naki tiga tosinche tosinye tosikane intwe, eye ne enyomba eye ya omonene, toboyete kogoka igo baminto, tiga togoke ekiagera omonene otoretire amo iga iga rero. Kiagera omogoko oyombwate na oyo- oyobwate onde taiyo orayorusie, otatiga nomonene bweka. Egi tochi gokwana rero iga ng'a, ng'ai abana bare, na abaibori bare na ng'ai abaibori bare.

Torikori, ntori koreteba ng'a ng'ai abana baito bare, gose ng'ai abaibori bare, ekiagera aye intwe nintwe togwenerete korenda abana, na intwe nto ntori ko ntoibe ntobegeti ribaga ria aa ri'omonene ase okobarenda, agoteba ng'a onye kore emiaka emerongo etano gochia igoro, goika omanye ng'a aye nomoibori, naende nomo noyo abachia koromba ronyomba. Naende igore omoorokereria ase abande baria abake buna buna sokoro, gose omogokoro, oyo nabo are ekenyoro, nabo naye barigereretie, ekiagera batagete komanya obwanchani bwaito ng'aki kore. Ntagete momanye ng'a igo tore amo ekiagera totagete gosikana na gokora orente obwanchani ase eamate eye ne ekenyoro giaito. Igo nabundisetwe inche Yagoteba ng'a otwabundisetwe ekanisa ng'a gobwatana tosikane torenane tobwatane intwe ase intwe ntori kobera are ase kera ase omonto. Totageti ekiagera egento nabo keraba ase gocha gati yaito, igo tokobwatana tore amo amo. Intotageti gento geche gati yaito, negento gesa gocha gati yaito giatobaganire, tiga mbatebie iga abang'ina, egento natebetie omong'ina one, kiagera intwe na abanto tobwenerete gokora obwanchani bw'omonene. omong'ina gante orenge ekanisa yaito ogantebetie buna ngwenerete gotenena na na gotenta amasikani na kobwatana egere onde ta kend obo obo obo obobe mbobe chakaati yaito egere tosikane intwe ase intwe twanchane na gokora obwanchani bwaye igo Tiga ntobasa gocha ekanisa tokobagana intwe abanyene. Omonene tiga atoe chinguru egere tobwatane tobe egento ekemo, ntobasa gotiga ribaga egati yaito egere saitani asoe egati atwatanane. Igagoteba ng'a ere iga arenge gotera ekero are abu buna abundisetwe, iga arenge gotara na koorokera riria abande buna togwa obwanchani bore. igo no- emiaka yaito nokorendana. nigo yagoteba ng'a tiga tobe abanto bamwe nigo omoika omochenu bono ogototo okonde okong'a okonyore okong okong'orokereria enchera, igo ntagete komanya ng'a twensi pi goika toichane. Toanchana intwe ase intwe, na baria nonye ekero tokorosia chianga, nigo tokobeka esi eusi egere eyanga tebasa gotandoka. Na igo tiga mbeke omonene nere esindani yaito egotobeka amo, egere ntobasa gwatanana. Saitani takonyora ribaga are ase ororo, omo- omonye o- omo- omo- omosomba ta- iga ako- iga- iga agokora ebinto bia omo- bia omonyene, egere obwa okoigwana kobe ororo, naintwe buna abana ba omonene tiga tokore ebinto biramogo egere atwanche na gotobwatania, egere toroba buya ase ense eye iga. Saitani tanyora ribaga, goika torengereria mono, tobe abakori egasi ya omonene, titobasa koba buna abanto bare intwe iga, iga totaete koba buna abanto bagoaka omopira, ekiagera monto tagoaka omopira bweka, goika abanto baria ikomi na omo babwatane, baeranie omopira, o- kera omonto ake aakane. etobundisire ng'a nogenda gochia ensemo na inche na onde gokogenda gochia aiga na onde buna abwate tobwataine amo, onde natorendane intwe ntogwa inge to notama tokonyara nagokana tori gochia ande ekiagera tobwataine tore egento ekemo. Tomotogie Omonene. Nabundisetwe ng'a ng'a tiga tobe abanto egento ekemo, naki gekogera nde ekanisa mpaka bono. Nabundisetwe ng'a aye bweka omonyene. Goika oorokie obwanchani bw'Omonene, oyo, ekiagera oyogokorigereria amanye ng'a Nyasae noo are ime yao, nere eru, nere etigane egere akore obwanchani bw'Omonene. Agateba ng'a omwana oyo iga, ng'ina koro nere omo- nere omorendete, ekero naenda nyomba mwabo. nkamotebia, chinsi etabia ne engiya, eki ekero nakinete nabo noo ase naende ngocha gochora, nkamotebia sika onye goko na isiko yao, mo monyunyunte iso sokoro yao, mwanche nyo nyogokoro. ekiagera nyokokoro namobundisete nogokora enchara nokomosamba nokomosaba nyasaye kera rituko, nero nabo otagete otare chinchera chiria chia nyokokoro na nyoko, ekiagera nyokokoro iga igare omonto o nyasaye, nkamotebia. Tera ogotera kwao ase enyomba, se- tera ogotera kwao enyom- nyomba mino, ase eke na ogotera okwo na okoyenda kogotera ekanisa na togocha gosoma ogo- ogo- ogotera ekanisa Soma gotera nyomba, naende otare nyomba agwo, go- gogocha ekanisa iga omanyete buna ogotera. Nkamotebia, nokora amagoso, nkobahinyora nde, nabo orakore ama- nabo amagoso aria nkokora tore, korende, Na amang'ana ayio ekero achire, nabo to Nyasae akonya akonya akonya agotobwera. Togochia kogenda korigereria abana baito, egere tobaorokererie chinchera bagwenerete gokina, na ekero bakinire mba mbiba obwanchani bwa tata ore omonene. abande bakagete ng'a ngotara tara, rakini nigo ngenderete korigereria eng'ana ya omosiko omonene. Iga ase iga ntori ntori gochia koba abanto togokora ebinto ebiao kera ri- rituko kera rituko, igo togokora egento ekemo, torigereretie obwanchani bw'Omonene na komotogia Nyasae kera engaki, igo tiga Omonene atogigwe na abaibori na enyomba tore ororo tiga tokore obwanchani bw'Omonene, ntobasa kogenda kwomana naende korama abana, tiga tobae ribaga bamotogie Omonene. Ekiagera egotebi ku gegototebi ng'a sika iso na nyoko, ekiagera obwo nabwo richiiko ri'Omonene. Egere obe moyo naende obe emia- emiaka yaye ebe emetambe as'ogosika aba- abanene. Rigereria ekero orarigereria magega ase okong'anya koria buna egetabu kia okong'anya kegototebia. Ekero egetabu keria egetabu egekoro kegototebia, ebuku enkoro egototebia ng'a tiga tosikane intwe ase intwe, naende tiga tokore obwanchani bwaye, egere omonene abe naintwe goika omoerio. amachiiko ya atari aya eserekari, amayengo ere aya omonene, ekiagera omonene agateba ng'aki morabwati amachiiko ane, na inche nimbe nainwe, naende obwanchani bwane mbobe ime egati yaino. na inche tinkobatiga bosa, kimoranyegene mokora ama obwanchani bwaye, mobwatie amachiko ane. Nagoteba ng'a inche no omosigari amotenenetie, agatebia omopa omopa osigari ng'a ekanisa nkonyorire, ngochi gotu korandia ring'ana ri'omonene egere abanto babwati amachiko. Egere mbabase korasa abasigari, na abasigari mbabase konyora obokong'u na barabwo, egere basike eserekari, ekiagera intwe na Nyasaye, naki gekogera na nkogendia egari bwango, ekiagera nanyo nanyorirwe goika ekanisa. Ekiagera naye go- goika mapema lakini bono nanyorirwe, naki gekogera narenge kominyoka ndikere e- e- ng'ege ing'e i- i- ing'e etigiti egere inge minyoke bwango ngende koba kora kora ring'ana. Ekiagera nyasaye nomuya, ekiagera yagotorwanerera kera rituko. Omosigari oria akamotebia ng'a. Igo ntagete omosigari bakamokoba, bakarora ng'a na obomaene na ekanisa agochia, na ekero baika ororo, bakamoteba tigiti ntori gokoa bono, Genda orandie. Ting'nang'ainereti, naende chiayi komotebi ng'a tinarenge kominyoki egari, namotebeti ee egari nkominyoki nare, egento kia nkominyokia eria nase eng'encho nanyorirwe, ekiagera ekanisa ninche baganyete onge okorandia chinsa chia okorandia chiaikire. Nao abagaka mwensi pi more nyomba iga iga, imokia okoboko, rigo nyasaye atagete ago agoteba ng'a timobasa komocha abana baito, mobasa gokora ebinto biragere baibo bobe bagechigwe babe bachake gokora ebinto bire mamincha. Ekero okoorokera riria omwana na komoonchora aye ng'a nagokora, tiga tomosike tosike omonene. Obokong'u obore gati iga. Ekero abana bako abong- abang'ina bakorandia gose abana bakorandia bagoteba iga, tari inche ase korende nase egencho ya obwamo tata oria ore igoro, nere ogerete togokora ebi bionsi. Tata ore igoro, nki arakore. kobua gokora obwanchani bwa tata omogaka iga agoteba ng'a ekero omoga omwana abete emiaka emenanane, akamoteba agachia komotebi ng'a. Ebinto mbire nakorete bitagwenereti, tiga ngoteebie obomaene. Tiga tonchorere ekanisa eye totakeire gonchora ebinto egere abana baito bamanye ng'a tari aya togotagete kobaonchora korende totaete kobaorokereria ebinto ebiya bigwenerete koba. Intotageti abana mbache ekanisa, totagete abana bache ekanisa ime aiga. Intotageti abana barue ekanisa iga aiga bagende gotara isiko abwo, intotagete abana babere iga aiga bamanye obwanchani bwa tata, tobaki bakine bamomanyete Nyasaye, bamwegenete. Naki e- e- e- ekiagera nakora- nabwa- na- naroke- nabwa- narenta omo- omo- omoendereri iga iga na kobwata kobwatana nkeri ng'a twensi pi tore egento ekemo, tosi- tobwa to- to- torwanera intwe ase intwe. Egere twensbi tobe egento ase egento ekemo ase omba obwanchani bw'Omonene.

Nonya ebuku iga egoteba ng'a, mwane totabasa kogoe kogokia onde, gose tiga togokia abanto abamo. Ekero togokora egasi, tiga tokore egasi ya omonene na oboigo na okoigwana. na abana baito barora obo- ebiko- ogokora gwaito igo kore ekwoba omonene tari aku oko- okobaa oko- oko- okobarama, gose ase oko- okobaa okogorokia buna abanto bachaete, gose intwe intwe totageti koba intwe totageti bakore ebinto bi- bi- bire bagokora, lakini totagete kobaorokera riria ng'a ebinto togwenerete gokora na eke na eke na eke. Igo egasi yaito na okorora ng'a abana baito omwaka oyo iga bakorire egasi ya obwanchani bwa omonene, buna batera iga iga motwe iga iga, batera buya, tobae ribaga egere bamanye ng'a nabarabwo nabo bare buna ekeombe gie ekanisa eye. Ekanisa ngokora ere ebinto bigwenerete kobaorokia ng'a ekanisa eye nainwe noo mo noo mo morema iga nao mo na na abamo b'ekanisa eye. Na na ebinto nabo mogokora buna onde bwensi, eki batamanyeti twabaorokereria. Ogokora egasi, nokokorana na abanto babere. Ekero nkoge tokogenda iga abanto mbabasa gotwara ebirengererio ebibe, ekero tokogenda na abanto babere onye na omochie tokogenda, twagenda abanto babere, egere abanto mbagotwara chitang'u tang'u, tiga omonene atogigwe ekiagera tiga Nyasaye nomuya. tore egasi y'ogokora egasi egasi y'omonene, nigo togokora egasi ya babere, etogokenda omogaka na omong'ina, twagenda korora omo- omo- omonto oyomo.

Nere nabe omorai oito, nerere natworokererie ebi togokora, na ebi twakorire twakorire, erieta riaye ritogigwe. Na abana bagotorigereria barore ebinto togokora tari ebiaito korende ebinto bia Omonenene. Baminto tiga tokore obwanchani bwa Omonene, abagocha gotorigereria mbagotiga mbakorigereria twara barore ebinto ebi yao. Koira abana ase obokong'u igo tobakorora ng'a twabachayete naende ntobasigeti korende tiga abana bamanye ng'a obwanchani mbore gati yaito na ebi togokora bikore bi bi bibagokie na barabwo batake gokora buna togokora kiagera eba eba bagokigwa na birabio. Ebi batancheti tiga tobatebi ng'a obo tari intwe okogania gwaito na ase engencho y'ebuku. Na omwana barabwo mbamanye ng'a tari ebikoru biaito korende ase ebikoru bi'omonene nabio biragere tomenye ase ense eye naende tomenye amo buna abaibori na abana. Twagera ere agwo okora oyuge esike, isindike ime, isindike ase. Iga agoteba ng'a omwana akamotebia ng'a kwarorire ebinto naroo esike aa, ekero agenda esike aria akarora ng'a abanto bare ororo iga bare abao bagokora ebinto bia ebikayi aywo, obomaene mbori ng'a omwana oyo iga ase eng'encho abundisire ekanisa buya, agatebia omopasta ng'a ebinto bire aye iga mbiri binto biri nkobundiswa oria. Naro abanto base bare abasomu iga abasomete igaa. ebinto bagokora agwo bire bire mamincha. Igo omwana oyo nase engencho abundisirwe na koorokererigwa ase obwanchani na obwororo ebuku egoteba, ase engencho tokobaorokereria na obwororo na amasikani, na barabwo barora ng'a obomaene egento ekega ne mbuya kere. ebinto mbire iga iga bi nengochia gotwara, yateba ng'a yaya kini omwana buna otagete abe, naende omworokererie egere buna enchera atagete agende, na ekero akinire tabasa gotiga enchera eyio, agenderere gokora obwanchani bwa tata. naende tagotama korwa ase obomaene bore, ekero aichoire. Ekero obomaene bwao okorekana, Yohana ikomi na ibere ebuongo isano na emo, ekero abwate oborabu, riga twegena oborabu. na intwe tobe abana b'oborabu. Ebinto ebi iga nabio Yeso atworokereretie ekero agatebia abande ng'a, Tari inche korende Tata ore igoro. Abang'a abanto abagaka na abang'ina, Abakorinto ikomi na isato iga egototebia, abanene abaga aba- aba- aba- abagaka na abang'ina. Ntaete mokwane abagaka na abang'ina, ebuku eyio egototebia iga, ekero narenge, narenge omwana, nigo narenge gokora buna ebinto bia obwana. Igo narenge manyete ebinto bia obwana, naye nkorengera buna omwana, ekero naba omonto omogima, ngatiga ebinto bia obwana, ekero nde meyia ekanisa, igo tori gotwara enda- endamwamu. Onye kore omonto omogima, igo ogotiga ebinto ebi iga bionsi pi magega, tiga nyomba enyori iga, onya na omonto oyomo twarenge ang'e iga arenge agechire na inche, ekero nkogenda gochia nere agende oo, nkogenda gochia nere ororo are. arenge kwake eriogi kweri kweri, agacha gati gati nkagenda isiko, Ekero agenda isiko agachia gotaka gocha naende goetera omorango omwao, nkamotebia ng'a inche ti ndi timogecheti, aye na omwana ominto ase ta ase nyasaye, tinkogotiga, tinkokogechia. tinkoigwa bobe igoro yao, agata akamanya gochaka gochia ekanisa, akanya kogenda kera ekanisa na ekanisa ende, akagenda chikanisa chinyinge, ekero agenda chikanisa echi chionsi pi abwate obokong'u. Agachaka kogenda are mono, agataka kogenda chikanisa chire are kobua echie aase twarenge, nkamotebia soma buna obwe ebinto ogokora tiga bikore ase Omonene tari ase mwanyabanto. Kiagera aye togokora ebinto buna otagete, igo ogokora ebinto bia Omonene, na ebuku buna egototebia. Iga abaminto tiga tokore obwanchani bwa tata, bibwataine ne obwanchani bwaito bobwatane na amachiiko aito. Na abana tokobasomia ekero bakorigereretie gokora ebinto ebiya kwabatebia bakore ebinto biria otari gokora, naende tiga mbainyorie iga. bokong'u mbori ase abana, intwe abagaka na abang'ina nigo tobwate obokong'u, abana aba bategererete ebi togokwana, na abarume eki bagokwana, nki ekero motarenge gokora buna igo mogokwana. ekero okogenda echia magega kwamanya kobaa gwaonchoka kwaba kwaba kwaba kwaba be kwaba ama gwachaka koba koba koba kobaaka ebiranya, laki riba gokwenerete komanya ng'a anga naye goyaka ebiranya ekiagera kwaba orogeti. Omoika omochenu nigo ogoteba. Karabe ekemanyererio ase omoika kia omoika omochenu, omoika omochenu tiga obe nere ekemanyererio ase obogima bwaito. Nkiya ekabera togokwana esabato engiya, igo ogokwana rito tori kabisa igo orare. Na binto ogokora mbiri bie ekanisa eyio ogoteba.

Iga inche ngosaba buna abwo abanto abakoro, ngosaba kwa ogokuya kabisa. Ntaete kobanyori ng'a omobere omogima, goika orokie obo- obo- omoika omochenu ime yaye yaito. Obokong'u mbori ng'a tokweba ng'a intwe na abana b'Omonene, naende omobere oito noyo noyo kristo, na ebi togwenerete gokora ebwenerete koba kobwatekana na amachiko na obwanchani bwa tata ore igoro. Tiga mbatebi iga, omoika omochenu. Oyi- oyi- oyio nere o- o- o- okwama kwa obogima bwaito, manya iga, omwana one ta- takoba takombwekana goika obeire emiaka ikomi na nane, tobasa goteba ebinto ekabira eyio, beka. beka ama- beka amaruse osebe, na Omonene nabere aye naye. Mwana oyo takoba ogokora ebinto ogokora ekiagera tagoakana nyomba, takorosia ebigari, ebinto mbire togokora bire mamincha ya oboibori bwaito. Igo mwanchete mwanchete omwana bwa nyasae Egento ekenene nkeri ng'a Nyasae nare na ime yao, onye Nyasae ore ime yao, nere omorayi oo, na ebikorwa biaito, tiga tokore buna okobwatana na omonene korembe intwe. Omwana tiga tomwanche buna tweanchete intwe abanyene, na okomokora ebinto agokora na agokora kobwatekana na ama- ama- amasikani na ogwancha obwanchani abwate egati ya- ya- ya ase yaye naye, igo ebikorwa biaito tiga birente obwanchani ase tore. Nase abana baito, obwanchani bobe aroro, na omwana ogotakera agokora ebinto, omanye ng'a igo ngokora ebi ase engencho mama, tata, sokoro, magokoro banyanchete, naende ebinto tiga nkore ebibe tari ase eng'encho nkobagokia, korende ase eng'encho batagete imbe omuya. Igo egento ekenene ntwakanie abana mbarigerererie etibi naende nabo tomenyete etibi eyio igoro. Igo ebikoro biaito bire mamincha ne bia amachiko tokobasomia. Ne ekanisa nabo ebwenerete gokora igo, ekanisa tiga yaorokera riria abana, ebia korigereria barora ng'a ebi togotebigwa nabi egokorwa ekanisa. tari ng'a togocha twatebia abana ng'a twanye banchane, bakore ebinto ebiya ekanisa, bakorigereria barore ng'a tata na baba na abanto baria ekanisa iga bakora ebinto bire mamincha mbaigwana mbaigwanaini, ebitina. Mbase masikani taiyo egati y'abaibori na abaibori babo na abande, tiga totabe Omonene, tosobe Omonene arende abana baito. Nyasae nomuya. Nigo anyanchete omwana oye, ekero akorwa aiyie. ekero akorua esadaka yaye, orue esadaka na obwororo na obwanchani. Nigo nyanchete omwana one, korende omwana tarenge gocha onye omong'ina one taiyo. Omong'ina one iga nere egento egetang'ani. Korwa oo omwana omanya gocha, tata nere omonto ogetang'ani ase obogima bwane, ekero nanyuomete, Nyasaye nere omotang'ani, omong'ina akaba namba ibere. ekere aka- aka- aka- aka- akaba buna nere obwanchani bore ense eye, rakini tari gocha motwe ya tata ore igoro. egati y'ekanisa eye iga yaito, tobwate amang'ana ayio, obwa- ya obwanchani, ninka ekero nai ekero nachete iga iga nanyorete abanto mwaigwanaine, na abana lakini bacha batamire, bono iga, totaete gochora torigereiri torore ng'a ebi twakorete mbito ki biakorete bire mamincha, bikagera abana bagatama korwa ekanisa. Tiga omonene. Abe nere oboroso bw'ekanisa eye, egere abana baito banyare gotenena ase ekanisa na komotegia Omonene, ekero toko ekero bagokina babe nabo abarai b'ekanisa naende bagenderere komotegia Omonene ande onsi ase bare. Ntaete kobaorokia ng'a esabari yaito teri entambe, iga ere esabari yaito iga ere entambe kobwatekana na obwanchani bore egati yaito na Nyasaye. Ekero naetete ekanisa eye ritang'ani, nigo na- namanyete nki ngokora, nki namaete ng'a inki. abanto bande ba abana aba omong'ina iga are go- oma abang'ina abaikaransete are nase abaibori, naba na- na omogaka aikaransete ang'aa ensemo. ngiya ekogera baikaransete amo ekiagera etabia ye ekiafrika nkeri ng'a teri bang'ina na bagaaka mbari goika etari mbari goikaransa amo abang'ina bagocha baikaransa ba na abang'ina bande na abagaaka baikaransa na abagaaka bande. na abana bakumeti ng'a inki gekogera, imwachane egari eyemo korwa nka, morindete egari amo, mong'aka mogakoikaransete aria na omong'ina agaikaransete aria, mwamanya goteba ng'a esabato engiya, na omwana tamanyeti ng'a ntata nkoba nere gose mama ngoikaransa nere. Tiyankora iga ntebe omwana one buna nateba nere ekwerende obotomero gose obobwatani egati ya abaibori. Abaibori goika tose torore ng'a abana baito barorire obwanchani bore egati yaito, ntobasa kobaatanana, baborie ng'a naki morakore mototebi twanchane, onye inwe mweka mogoikaransa are are korwa ase more. Tiga tosikane intwe ase intwe, torokie abana obwanchani bw'Omonene, egere bakine bamo bakomotogia Omonene. Abana baito bakobogoria amache bunduki ase engencho batagete gwetanga boka abanyene, ekiagera mbarochi onde orabarende. Onye bamanyete ng'a ense eye iga nebwate obwanchani, mang'ana amasasi mbari konya korigia. Abaminto, tiga twanchane, tororokie abana obwanchani. tobaagate, nabatari omwana oo moorokie ng'a nomwanchete, na otagete komokonya egere akine na obwanchani ase ekenyoro, na omwana ekero agokina, orora ng'a obwanchani mbore ase ekenyoro eke, na ekanisa eye nebwate obwanchani, egere bamanye ng'a. Eyio negento ekenene iga agoteba ng'a. Ekero abana abana bakoreta amagoso, bakaya abasigari bakarangerigwa bagacha, abasigari bakobori ng'a ng'aki mwataka, bakanyora ng'a omwana okora amagoso, omwana agateba ng'a ase eng'encho tata na baba bagokora bo, naki aka na inche nakora bo, inche nkekogera nakora kiaba amagoso, nabarabwo mbaka mbare kobekerwa magoso. Nki gekogera ekero ekero Nyasaye agotoorokereria agoteba ng'a tiga tobe egento ekemo? Ekiagera ebuku egoteba ng'a inche aba- buna ya- ya buna ya ya ebuku egotote egoteba, inche na enyomba yane, ntomokorere Omonene obwa egasi. enyomba yao tari enyomba korende aye na abana bao na omong'ina oo mobe egento ekemo mokorere omonene egasi yaye okwo nakwo ogosaba kwane ng'a mwensi pi tiga tobe egento ekemo ase ekenyoro ase ekanisa eye abana barore ng'a tore egento ekemo. Ekero twensi pi tomotagia Omonene na komosaba na gotera obwanchani bwaye, egere obwanchani boria aorogetie bobe ime egati yaito, tosikane intwe ase intwe mpaka abana na abang'ina na abagaaka. Okwo nakwo ogosaba kwane, gochakera bono mpaka gochia motwe. mbuya mono, tiga tobe ekemanyererio ekiya ase abana, tiga tobe obotamero bwa abana ekero bakonyora obokong'u bamanye ng'a iga nkogenda ase abagaka na abang'ina ekiagera nabwo bamanyete okogania kwane naende nabo baranyorokererie ekingwenete gokora egere nkore ebinto ebiya. Kabe omonto omwegenwa, ekero abana bakwegene, na intwe twegenane intwe ase intwe, erinde obwanchani bwa Omonene bokorwe ase egati yaito. Nyasae abe nainwe, naende mosesenigwe, mobe na Omonene korwa bono goika kare na kare. Okwo nakwo ogosaba kwane. Mbuya mono.